Mesrɛ mpakyɛw National Security, BNI, CID, mepakyɛw de ama me nua Bulldog. Yɛsrɛ mo, yɛpa mo kyɛw na ɔman no nkɔ so asomdwoe mu. Obi fom kum a, yɛmfom ndwa. Yɛsrɛ mo, ɔmampanin wɔ tumi paa. Ghana Constitution ɛma ɔmampanin tumi, wɔ tumi. Wona appoint Chief Justice, wona appoint Auditor General, wowɔ tumi, wowɔ tumi paa. Nso yɛsrɛ wo, Bulldog sua ɔyɛ ketekete. Ɔman Ghana so asodi a ɛda so no so nti yɛbɛsrɛ ɔmanpanin megyina ɛyɛ me amannan mu ɛde yɛ radio station ne yɛ media house yi bɛsrɛ yɛnua Bulldog mepa ɔtwerɛw ɔmanpanin sɛdeɛ wotumi yi prisoners obi a court koraa convict no de no akɔtom prerogative power of mercy power of pardon ɛwɔ ɔmampanin nsam ɛbɛsrɛ ɔmampanin fa kyɛ reason biara nti a yɛde tɛni bulldog no yɛbɛsrɛ ne yɛndwen ghana nkan kɔ ne yɛndwen ghana mpuntuo ne yɛndwen sɛdeɛ covid-19 ama nnwuma ne asekyerɛ mu ayɛ den no ɛkwan bɛn ne yɛbɛfa so we have so many things to concern ourselves with than these remarks. Sɛ Bulldog kaa deɛ wanka ne yie gyinaa yɛbɛserɛ. Mebu nkotodwe, mede me nsa to me nsa yam aserɛ ɔmampanin sɛ hwɛ wɔ Nyankopɔn anim na kasa kyerɛ ɛyɛ security operatives no na Bulldog ntumi nkɔ fie na n'abusuafoɔ nso akoma ntɔ wɔn yam. Yɛbɛserɛ Ɛbɛpa kyɛw. Te wotu ɛɛ mɔmɔnefo no na wotu agyinamoafo. Bulldog nso mɛsrɛw. Ɔmampanin akonnwa no ɛyɛ dibiri a ɛyɛ dibiri ɛso. It is the sovereignty of the state. Ɔman no tumi ɛhyɛ ne nsam. Nti yɛbɛsrɛ sɛ yɛkasa nso a yɛn mpanimfoɔ ɔmampanin ɔmampanin a wɔatwa mu meyɛ nkasa ntia wɔn. Wɔyɛ agya. He is the first gentleman of the land. Sɛ yɛgu wɔn anim ase ne yɛbrɛ wɔn ase a, yɛbrɛ ɔman no ase. Ɔman no tumi hyɛ wɔn nsa. Akɔmfena no a wɔde suae no, ɛyɛ the power and the sovereignty of the state. Eti mɛsrɛ me nua Bulldog nso sɛ ayɛ a wɔkasa bi wɔ hɔ a, ayɛ ahwɛ no yie ɛne saa abufuo ne akoma no a wode ka no ebia you don't mean it but sɛdeɛ ɛba out no obi tie a ɛhyɛ no abufuo Ɔpanin Agyekum ɛna a da bi ɔka n'asɛm wɔ Peace FM kokuroko sɛ sɛ nka wanka a nka ɛdeɛn ɛna ɛbɛba ɛsrɛ me nua bu Hansen nso wofiri mu fie a wobɛtumi akyerɛ w'adwen nanso sɛbe Ɛkwan bi a wobɛfa so bɛka no, ɛnkɔhyɛ abufuo, ɛnkɔfa nkyinnnua mma. Nti mɛsrɛ wo, you can state your case without insulting. You can state your case without prejudicing it. Nti mɛsrɛ sɛ Sɛ Nyankopɔn ye w'adom na wufi tebea a wowɔ mu yi sesie a, ɛnamfofoɔ bɛka sɛ, Waka, waka, ɛmfa ho. Yɛkamfo w'atutuo ne yɛkamfo wo dampan. Mesrɛ wo, sɛ wofi mu fie a, na wo nso woahwɛ wo kasa yie. Yɛda ase. Breaking news sɛ nkurɔfoɔ bi akɔ akɔfa yɛn nua bɛma Bulldog Hansen Asiama

Ama baabi a yɛhwɛ no yɛnhunu. Akyire yi yɛkɔduaduaa mu ara, akyire koraa na Bulldog kɔkaa apolisifoɔ nsa. Ɛ, nsɛm no akɔsi sɛn? Ɛdɛn na wobɛtumi aka afa the latest information on Bulldog? Yoo, meda ase, ɛ, me tiatiefoɔ. Na wei deɛ menkasa bebree. Ɛnkyɛɛ biara, bɛyɛ Eh, thirty minutes ni na Bulldog lawyer ɛne me kasa sɛ seesei eh, ɔma granting ne bail nti no eh, asɛm a mɛtumi aka kakra no so menim sɛ seesei yɛ granting ne bail mea ever since no mene ɛnora na mene Bulldog kasaeɛ but ɛnɛ deɛ menya no ne ne nkasaeɛ na menhu no koraa nti no but nokorɛ no ɛda hɔ no sɛ he's been granted bail na kyɛ sɛ ɛfi berɛ a eh, yɛtwee Bulldog no woduaduaa mu Wo follow up.
Papaapa ɛnora nyinaa nnura fam awia bɛyɛ two na na mewɔ police headquarters me ne Sadiq ne eh other guys Pharrell ɛne eh Zoree ne a whole lot of people na wo wo yɛ yɛ wɔ hɔ ara for a long time eh yɛfiri hɔ anwummerɛ bɛyɛ seven koraa eti no ne ne yɛ duadua mu ara yɛ nam akyire bɛ bɛ kwan biara ne biribi a yɛbɛtumi ayɛ sɛde bɛyɛ a yɛbɛ yɛ nua no ɛbɛfiri ɛfɛn sɛ baabi a wakɔhyɛ no but Nyankopɔn adom eh ne lawyer no no ɛne mpanyimfoɔ bebree aboa ma seesei wanya bail. Ɛɛm lawyer no maa wo nya nteɛ sɛ yɛyiyii no no ne ɔyɛ okay ɔnyare bi a ɔbɛka sɛ mekɔ hospital anaa bi a yɛabo me anaa ntontom awe me anaa manya malaria anaa wɔde me. Oh dabi sɛ nnora me ankasa me hu no nti wei deɛ nyɛ deɛ lawyer aka kyerɛ me deɛ me ankasa me hu no nnora me ne no di nkɔmmɔ no he was very fine he was ɛɛ ne ne high spirit na ɔnyɛ obi a Sɛbe sɛ de ase ho abɔ no anaa wabotow no a, hyɛ ne ho dendennden nti no, ne na like is a normal bulldog nti no, E, enti obiara ɛnra. nka n'akoma nto ne yam and then na biribiara nni hɔ a na ɛkyerɛ sɛ obiara yɛ no biribiara nti no, ɛn, ɛno so no. Enti ɛnra wo hu bulldog wɔ hefa? Me hu no police headquarters. Mm, yoo. Na, na, n'adidie mu te sɛn? Odidi yɛ three days yi, ɔnya aduane dii? Oh ɛno deɛ manbisa no but I think sɛ mehuu no no na situation ɔmo sɛ ɛfrɛ sɛ sɛ kɔm de no a wohu sɛ bulldog ɛkɔm ne de no deɛ nka wobɛhu sɛ bulldog ɛkɔm de no so Nyame adom ɛfrɛ sɛ mehuu no now he was okay. Na na na ne mood te sɛn wayɛ sɔ ba ne wura ho. Um,
manhu biribi saa wohu sɛ uh, I don't think sɛ ne nsɛm a ɔkaeɛ no even though ɔkaeɛ no ebia na ɔmini biribi bad nti no it's like a normal stuff nti no manhu saa sɛ ne werɛ ho bi a na wayɛ mmɔbɔmmɔbɔ bi te saa but at the same time no na he, he was normal he was okay
Uncle Rex so ma yɛbɛda ase um, sɛ wama yɛn update ɛwɔ eh, the release of Bulldog Hansen Asiama has been granted bail according to ɛyɛ eh, ne lawyer ɛne eh, Efforts by ɛyɛ Uncle Rex Omah, Sadiq nom ne ɔmo a ɔmo keka ho. Na mɛtumi aka sɛ ɔmo a ɔmo kɔ boa ma yɛ release Bulldog no ɔmo yɛ NDC foɔ anaa? Oh daabi daabi koraa sɛ wei deɛ ɛnyɛ politics asɛm ɛyɛ ɛfrɛ no sɛi ɛɛm mpanyinfoɔ bebree a ɔmo pɛ Bulldog asɛm ne nkorɔfo mpanyinfoɔ bebree nso a ɔmo fii sɛ ɛɛm even though ɛɛ ɛnyɛ sɛ mpanyinfoɔ no foa n'asɛm a ɔkaeɛ no so but mmom no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛma ka me ma me nka bi anaasɛ freedom of speech no sɛdeɛ yɛnto no agyegyeɛ mu nti no mpanyinfoɔ bebree wɔ akyire a wɔaboa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛɛm yɛbɛyi bulldog na mmom na asɛm paa a ɛwɔ fie no yɛaba abɛka sɛ sɛbesɛbe ɛɛ kasa a yɛkasa ɛwɔ ɛɛ public no wɛ sɛ tv so sɛ radio so no wɛda woyɛ politician o wɛda woyɛ ndc o yɛ npp o yɛ a yɛma nkyene kakra ɛngom because yɛ ana mm. Sometimes yɛka sɛ no bi ano hye. Mpanyimfo bebree ase ka deɛ ɛkyɛn deɛ Bulldog kaeɛ yi a wɔnenam hɔ firi. Enti no sɛ yɛyɛ yɛn nneɛma a yɛnyɛ, Ghana yɛ baako, mmara yɛ baako. Sɛ mmara no tumi yi yɛfrɛ no sɛ Abeku Santana a, the same mmara no tumi ɛsɛ sɛ ɛtumi yi yɛfrɛ no sɛ Rex Omaa. But ɛnkɔba sɛ Abeku Santana yɛ adeɛ a na ɔno deɛ yɛfrɛ no sɛ ɔnenam hɔ ɛ- ɛ- ɛ- ɛ- ɛ- ɛreto akyea na Rex Omaa akɔyɛ deɛ a ne yɛakɔkye no atom. Ɛno ne saa nneɛma no a ɛsɛ sɛ hwɛ na yɛka ho asɛm. Okay.